Чөнки инде сез спектакльдә Сүнгән йолдызларда әбиләр ролен башкарасыз, шулаймы? Әйе. Чыннан да, бу спектакль безнең 1999 нчы елда беренче мәртәбә куелган иде. Һәм анда без, әлбәттә, Гүзәл белән кызларны уйнадык. Менә ничек бит, гомер бара. Әмма ләкин еллар уза, әмма ләкин без үзебезне бер дә әби әби итеп хис итмибез. Без әле ого-го. Шуңа күрә кызлар дидем ич инде. Без әбиләр образын башкарабыз. Әбиләрне түгел, әбиләр образын. Ләкин шулай да ничек бирелде соң сезгә менә бу әбиләр образы? Ну, Гүзәл ул беренче әбин уйнамый. Мин бераз кияүләрдә бит инде күргәнсездер, чиркан чыга алган идем. Әмма ләкин кияүләрдә ул теге хәзерге заман әбисе, яшьрәк әби иттереп без аны шулайрак эшләдек. Заманча әби. Ул бик авыр булмады инде. Бу бит инде классика ни әйтсәң дә, Кәрим Тинчурин. Аннан соң Фәрхи түти әле ул им-томчы шундый. Үзенчәлекле образ. Тискәре образ бит инде, тискәре образ. Аны уйнаган артистларны тамашачы бик яратып бетерми, шуңа күрә. Алай димәгез, кайберләрен бик яратып. Хәзер инде халык аңлы. Элеккечә теге артист үлсә үлде дип ышанып утырмыйлар бит инде хәзерге заманда. Хәзер бит инде халык аңлы инде. Йомырка ыргытырлар дип өмет ыргытмаса дип. Алай димәгез, зифасында анда имтим карчыкларын шулай ук бик яраталар. Менә бу бит инде вакыйга бара 14 нче елда. 25 ел солдат хезмәтенә җибәрәләр җегетләрне. Уйлап карагыз. Менә бит әле бер җылга да җибәрәсе килми балаларны. Әйбәт. 25 елга шул солдат хезмәтенә китмәсен өчен им томчы ул вакытта врачлар булмаган. Ишан хәзрәттән авырсалар, тәлинкә яздырып, суфидан яздырып эчкәннәр. Им томчы карчыклар дару ясап үләннәрдән биргәннәр. Шундый заман бит инде. Менә Шул Фәр, Фәрхи түти менә шул дару, агудыр инде ул, ясап биреп, бик күп җегетләрне солдаттан калдыра. Ни, Сәрвәр әйтә, бөтен кеше шулай кала бит, ди, сөйгән ярын солдатка җибәрәсе килми җегерме биш елга. Әйдә инде, ди, салыйк инде, ди. Мәҗбүри, менә соңгы, соңгы бирнәлекләрен, күлмәкләрен, Сөлгеләрен биреп Фәрхи түтигә, шушы агуны сатып алып, сөйгән ярына шуны сала. Бик гыйбрәтле, бик фаҗигале, бик пьеса бит инде Кәрим Тинчуринның. Шуңа да карамастан халык ярата. Анда теге аулагый күренешләре бик кызык. Комедия, хәзер комедиягә кереп киттем инде. Менә шушы Фәрхи түти үзен Начарлык эшлим дип белми ул. Мин ди яхшылык эшлим ди. Мин ди менә былтыр ди 15 җегетне калдырдым ди, ә 15 җегетнең беренчәсе үлә бит. Тәкъдирендә язылгач ди. Тәкъдирендә ләүхүл мәхфүздә язылгангач ди, үлгәнне ди миннән күрәләр ди. Мин ди яхшылык эшлим ди. Әлбәттә, Беләсезме? бер карасаң шулай, чөнки э, монда инде 25 э, ел дип әйтик инде гомер узган, кайткач монда э, аның инде беркемгә кирәге калмый. Әйе, Исмәгыйль әйтә, ярар ди, мин ди патша кулында үлгәнче, әгәр андый мондый үлсәм ди, бәхил бул ди, бәхилләшә, алай болай үлсәм, былай үлүем, синең кулыңда үлүем минем яхшырак дип ризалаша Исмәгыйль. Менә Лилия, синең инде образларың тамашачылар бик яхшы хәтерлиләр иҗат иткәнне бит сәхнәдә. Шулай ук беренче тапкыр бу әби карчыклар ролен. Минем өчен әйе. Ничегрәк? Минем өчен әйе. Күчеш авыр булмадымы? Болай дип аңлатыйм инде мин. Артист халкы бит инде ул шундый кеше. Зависимый дип әйтим, урысча әйткәндә. Әлбәттә, нинди роль бирсәләр, шушындыйны уйнарга тиеш. Шуңа күрә минем өчен бу әби роле беренче роль. Минем өчен бик сәер тоелды инде, бездә бит инде мәртәбәле, олы артистларыбыз бар, нишләп аларга бирмисез, дигәч, гомумән безнең бу спектакльдә уйнаучы артистларыбыз барысы да яшьләр. Теге Әйе, ул бит инде Аулак егер- өй егерменче гасыр башында ул Сәрвәрнең әбисе бит инде, син аны уйныйсың, Гөлнур Әйе, әйе, карчыкны. әйе, Әбисе әйе. дә илле-илле биш яшьләрдә булгандыр инде. Күп дигәндә. Бәлки, Шулай, бәлки. шулайдыр, шулайдыр, әйе. Ул әле 60 тан да артык булмаган. санап та карадым, мин әйтәм, э, ун с- уналтыда, э, Кияүгә чыкса, кияүгә унҗидесендә чыкса, бит. унҗидедә тапса, шулай ук аның кызы шулай ук уналтыда чыгып, унҗидедә тапса, шулай ук 34 дип санадым инде мин үземчә. Тагын Сәрвәргә уналты яшь булса, дип, шул бер 48 яшьлек, Ә, иллегә 50 дә яшьлек, э, әби булып чыга инде, чыннан да. Әйе, Шуңа бер күрә карасаң, безнең менә, дөрес инде. м, алар и күренешләрендә уйнаучы барысы да беренче курс

Безнең белән бу спектакльне, әлбәттә, инде Рәшит Галиевич куймады, аны ул контролировать итеп кенә бара, аның куючысы, әйе, аның укучысы Резидә Гарипова. Менә ул да беренче спектакльне генә куя түгелме соң? Беренчеме, икенчеме, аның бит шулай беренче адымнары? Әйе, менә Йосыф-Зөләйхада ул ассистент булып торды, хәзер инде менә үзенә Шундый. Менә ничек яшь режиссерлар белән эшләү. Ул менә Рәшитнең укучы, Муллагалиевичның укучысы булгач, Рәшитнең алымнары белән эшли, безгә аңлашыла. Без бит Рәшит Муллагалиевичка күнеккән инде. Әлбәттә инде, әйе. Менә ул, без аны аңлыйбыз. Ул безне аңлый дигән кебек. Әйбәт, бик әйбәт, яшь булуына карамастан. Юк, юк, юк. Сезнең артистның бит инде аның һәрвакытта үзе рольне, образны үзенчә күргән очраклар да була. Ә инде режиссерга алай кирәкми, режиссерга аның үзенең сызыгы бар, шул алып барырга тиеш була. Менә каршы килмиме? Шуңа күрә дә безне, шуңа күрә дә безгә бирде инде бу әбиләрне. Икенче төрле, бөтенләй икенче төрле булсын өчен. Гомумән, спектакль бик үзгәрде, Сүнгән йолдызлар. Юк, ул башкачарак. Менә ничек дип, үзгәр, үзгәрми инде ул Кәрим Тинчуринның пьесасы. Менә кую, Куелышы башкачарак. Әйе, куелышы башкачарак, башкачарак. Шулай иттереп, сезнең тамашачыларга тәкъдимнәрегез һәм Ни, теләкләрегезне әйтегез дә, шуның белән әңгәмәне сезнең белән төгәлләрбез. 12 апрельдә көтеп калабыз тамашачыларыбызны. Әйе, шушында безнең нинди әбиләребез килеп чыкканмы, юкмы икән? Алар хөкемендә инде, алар нинди бәя бирәләр. Бәя бирәләр. Бераз борчылабыз, бераз куркабыз. 18 сәгать 30 минутта башлана. 18 сәгать 30 минутта, әйе. Ярар. Җомга көнне рәхим итегез. Әлбәттә инде, борчылу ул актерга хас әйбер, әле сәхнә образын тудырып, сәхнәгә алып чыккач да, әле бер биш, алты, ун спектакль уйнамыйча актер генә калса тынычланмый. Артистның гомере шулай уза инде, башта роль алам, алам дип, алгач ничек эшлим микән дип, аннан соң ничек, тамашачы ничек кабул итәр микән дип, менә шулай итеп уза бит инде артистның гомере. Шулай итеп картая актер. Ярар, кызлар, сезгә уңышлар, әлбәттә инде спектакльләр уңышлы барып чыгар дип ышанабыз, чөнки